Sere hanım, siziñ hatırıñızda anañız, şaire Cevahire Mecitova nasıl haldı? Menim hatıramda, men bellesem, anam silinmez bir qadın şaire olaraq qaldı. Niçün deseñiz, o ayneninen Maña tap yaşlıqtan, qundaqta olğanımda, ayneni aytıp, milletimizge, ana tilimizge sevgi aşıladı. Ondan soñ, men bir parça ösken soñ, men er vaqıt bir şeyni er vaqıt köre edim, anam iç bir vaqıt qol qavuştırıp oturmay edi. O, ya oquy edi, ya da yaza edi. Men kiçikene olıp onıñ oqup, yazıp oturğanına pek yaman aves ete edim. Men ondan pek çoq şeyler soray edim. Kiçikene olğanıma baqmadan, mende de neçündir bu yazıcılıqqa bir aves doğğan kibi kele edi. Soñ o ayta edi maña, men kiçikenelikte, biz Sağır qışlaqta doğdım, onıñ doğğan yeri Çaltemir köyü, onda gazet, jurnal, mecmualar, iç te bir şey yoq edi. Lâkin o bir eski gazeta parçalarını tapıp. Onı oqup, er şeynen meraqlana eken. O, köy mektebine barğan. Köy mektebinde de o bayağı şeyler ögrenip, ocası, ocasını ayrette qaldıra eken. Soñra o köy mektebini bitirgen soñ, onı eñ büyük ağası Abducemil ağası üç tane qıznı Yalta pedtehnikumına alıp kete. Yalta pedtehnikumına alıp ketkende o vaqıtta Bidnâk, siridnâk, zengin degen neler, dereceler ola eken. İ onı tek bilgisine degil, çünki o kiçkene eken, o tek köy mektebini bitirgeni içün müdir, Yalta pedtehnikumnıñ müdiri sen kiçkenesiñ, men seni alıp olamayım, dep aytqanı. Lâkin anam oğa kirip yalvarğan, Canım, alıñız, Men kiçkene olsam da oqup ketermen. Men bek yahşı oqurman, mına sizge söz beremen. Alıñız meni, canım. Men ebet fuqare qorantasındanman, dep yalvarğan. Lâkin o, müdir, oğa böyle atalar sözüni aytqan, Ey, qızım, suv körmez burun, suv körmez burun papuç çıqarmaylar, dep aytqan, amma kene oqumağa alğan. İşa yetip, o tehnikumnı bitirgen soñ bilgisi. Kelip, Gosmetsavod tiyekenler o vaqıtta Keriç yanında Voykovo madenciler zavodında qırımtatar mektebinde ana tili ocapçısı olıp çalışıp başlay. Ana tili ocapçısı olıp çalışıp başlağanda o halq ağız yaratıcılığınen pek yaman meraqlana ve aqiqaten özüniñ ömrüni şu sahağa bağışlamaq istey. Soñra biñ doquz yüz otuz beş senesi Aqmescitke kelip, anası keçingen soñ, Frunze adına Aqmescit pedagogika institutınıñ ana tili ve edebiyatı şubesine kirip, dört yıl oquy, aliy işaretlernen oquy, amma şu alğan mevzusından iç bir kere taymay, em de o mevzusını kenişletmege, özüniñ Özüni bağışlamağa istey. Onıñ mevzusı böyle edi, o soñ atta ilmiy işnen de oğraşıp başladı. Halq ağız yaratıcılığında qadın-qız obrazı. Şu meselenen o institutnı bitirgen soñ Puşkin adına ilmiy tedqiqat institutında folklor boyunca ilmiy hadim olıp başlay. Şu devirde de o ilki şiirlerini yaza. İlki şiirleri onıñ Yaş quvet gazetasında basıla. O. Eñ eveli anağa bağışlağan şiiri, soñ Qırım manzarasın aks ettirgen şiirleri, Vatanğa bağışlanğan şiirleri. Anañızda
şiiriyetke aveslik qaydan keldi? Belkim, qartana-qartbabalarıñız böyle edebiyatnen meraqlanğandır?
Bilesiñ, mına, Kerç taraf, çöl tarafı, pek yaman Çimçe Cedaylar bolğan. İ onıñ ana-babası da çıñlamağa bek sevgenler. Babası bek yaman sözge usta, sözge kemelatlı, ata-atası da şöyle edi. Olar bek yaman lafqa usta ediler. Olar er bir lafta ya atalar sözü, ya da çıñ, ya daja mani, mıtlaqa bir-birine taşlap laf etediler. Mına, men bellesem, oğa şiirlikke, şiiriyetke avesligi bu halq yaratıcılığından başlana desem, yañlış olmaz. Men şay dep tüşünemen. Özüne de sual bergende, belkim de, dep maña cevap bergen edi. Bizge pek çoq adamlar kele edi. Anam bek çoq tanışları bar edi. Yazıcılar deyerlik episi bizim evimizge keldi, musafir oldılar. O bek yaman qatnaşmağa sevgen adamlardan edi. O, eger bir yerge barsa, o adamnı mıtlaqa, eger o adam vaqtında kelmese, çağırıp, ille evimizge musafir yapa turğan edi. Men de şu ananeni iç de taşlamayım, em de çaresini tapsam, Er vaqıt şu adamnı çağırıp, mıtlaq sıynamağa isteyim, çünki men onı evde kördim. Onıñ eñ ne sevgisi, çizgisi, pek yaman çoq oqumağa seve. Pek oquy edi, bek çoq şey bilmege aves edi, em de mına köküs, kökrek qaqıp, ağız parlap, çoq adamlar milliy areketke qarıştıq dep aytalar, lâkin anama da bek çoq. Studentler kelip, onıñ aqıl tanışı ediler. Pek çoq milliy areketke de yardım etti. Amma bir kere aytmadı, ya men böyle yaptım, men bu işlerni yaptım demedi, çünki o, er bir qırımtatar zıyalısına milliy areketke qol tutmaq, qoşulmaqnı muqaddes borc dep saya edi. Men şimdi anamnıñ çizgileri aqqında toqtalmaq isteyim. Çünki o, Lenin bayrağı gazetası çıqıp başlağan soñ, olar Abselâmağanen tap Qırımdan tanış ediler. Abselâmoğğa bek yaman işana edi, em er vaqıt mına Abune kampaniyası başlasa, birinci mektüp anama kele edi, i anam iç de talmay, usanmay, Çirçikte yürip, bek çoq tatarlarnı abone ete edi. Eñ tatarlar ayta ediler, Ey, cevayrap, dey, biz begim Qırımğa qaytsaq alırmız, yoq, dey edi, mına mında çıqarıla, mına mında alıp, biz tilimizni unutmayıp, tilimizni mında inkişaf ettirmek kerekmiz, dep, bayağı ehali arasında teşviqat işleri de alıp bara edi. O, institutnı bitirgen soñ, Özbekistanğa sürgün olğan soñ, o, Özbek, qazaq mekteplerinde rus tili ve edebiyatı dersini berdi. Amma biñ doquz yüz altmış doquz senesi, men altmış sekiz senesi mektep bitirgen olsam, ekinci sene, ekinci yılı ilk kere Çırçıq şeerinde üçünci üç sanlı mektepte qırımtatar tili ve edebiyatı dersleri kirsetildi ve o birinci qaldırğaç olaraq bu derslerni tatar balalarına berip başladı. O, bek yahşı. oda yaptı, ana tili odası. Balalarnı, nu, balalarnı seve edi, aqiqaten. Oğa bek yaman netip kele edi balalar. Şiirçikler yazsalar ya da ikâyeçikler yazsalar, olarğa pek çoq qol tuta edi. Mına şimdi Ayşe Kökiyeva, şaire ve ocapçı, o ilki de bizge Şamil ağa yollağan edi onı. O bek çoq kereler keldi, anam oğa bek çoq yardım etti. O er vaqıt onı hatırlay da, şimdi körüşsek, Vay, ecevay Rabte, er vaqıt közüm ögünde, ya men sizge bek çoq kereler bardım da, pek yahşı qabul et ediñiz, dep er vaqıt hatırlay. Lâkin menim anam, kim kelse de, o kimsege çıray sıtıp, qa, er vaqıt küler yüznen sofra qoyıp, bizde kegen adam iç bir vaqıt aşsız ketmey edi. Bizde bir öyle an, ane oldı ki, Musafirge anam bek büyük mesüliyetnen baqa edi. Em de bek yaman, ğayet musafirçeñ, mesüliyetli, işine, işinde canbaslıq kösterip çalışqan. Ondan soñ o mına sekiz martta bahşış ne ketirseler, iç te almay edi. Bilmeymen, neçün, yoq, o bala onı anası özünden qıtıp. Özüne lâyıq körip alğan da, ocaña sekiz mart mına bayram bar, balam, alıp ket dep bergendir. Men kimses, kimseniñ ediyesine, bahşışına muhtac degilim. Men özüm çalışamam, saqat degilim. Zeynim de yerinde, hatıram da yerinde. Men kimseden bir şey alğım kelmey, dep Kimseniñ baqışını almay turğan edi. Oğa tek çeçek ketirseler, çeçek ketir edi evge. Men bilmeymen, mına bu baqşış talebe ketirdi de men onı aldım dep aytqanın men iç de eşitmedim. Men mına böyle terbiye kördim ki, men kimseden bir şey beklemeymen, iç bir vaqıtta kimseden şey alğım kelmey. İ bizde iç bir vaqıt para meselesinde laf olmay edi. Meñ babam. Ebet, men onı az bilemen, çünki o bek erte öldi. Lâkin anam iç bir vaqıt babama qarşı söz aytmay edi, i bizde qavğa, şamata degen şey iç olmadı. I men öyle bir müitte östim ki, biz er vaqıt o baqqanda men endi onıñ ne aytacağın, ne yaptıracağın añlay edim. O maña bir kere sen dersiñni yaptıñmı degen adam degil edi, çünki o maña işana edi. I men onıñ işançını aqlamaq içün İç bir er vaqıt yahşı oqumağa tırışa edi. O iç te baqırıp, çaqırıp, soqmey edi. Em onıñ bir adeti bar edi, mına, mağa balalar kelse, er kesni oturtıp, er kesni aşatıp çıqara edi evden. E, meñ elime, tek özüme bermey edi, peçenye, nu, biz, men, e, yaşlıqta bir şeyge muhtac olıp yaşamadım, sukur Allağa, anam çalışa edi, zavuç oldı, müdir oldı. Rayan o da inspektor oldı, metodist oldı, lâkin onı özbekler, qazaqlar pek yaman ürmet etediler. Ne içün deseñiz, o er vaqıt er meselege adaletli baqa edi. Em de bek yaman insansever, vatansever, mına milletimizge mende o bek yaman büyük ürmet aşladı. İ men millet içün bugün de ne etseler razıman dep er vaqıt şu meselede bek yaman özümni bahtlı sayaman, çünki men Vatanğa, onıñ vasiyetini yerine ketirip Vatanğa qaytıp, onıñ qalemen, qalemini bugün de bugün devam ettirem. Zelya hanım, o böyle ciddiy adam edimi, tabiatı qattı edimi ya da yumşaq? Yoq, tabiatı qattı edi, em bek de ciddiy edi. Men onıñ şaqıldap külgenini iç de bilmeymen. O bek yaman küskin edi. Attaşe Eşref ağanen biz körüşkende, o aytedi, Ana Cevayirye çırayını sıtıp otura, birinci sırada, dep. Onı mına bu ömür iç küldürmedi. O bek yaman qar-qasvetnen bu sürgünlikke iç qabul etip olamay edi. Çünki onıñ bütün ömüri, desek yañlış olmaz, bütün ayatı kül-viran oldı. O pek balaban istiqbalge emiyet. Emiyet etip o bek balaban şiirlerge özün şiiriyet şiiriyet bağçasında olsun ya da halq ağız yaratıcılığı ilimnen oğraşacaq oldı, lâkin o bir istiqbalge, bir menzilge yetip olamadı. Sürgünlik onıñ ömrüni parçaladı desem yañlış olmaz. Seyre hanımnı,
Cüveyriye Mecitovanıñ icadına baqsaq. Onıñ şiirlerinden ya da büyük eserlerden poema, balladalar da yazdı.
Angi eserini siz çoqça begenesiñiz? Nu, men belesem, eñ yahşı eser dep sayamam men, bu Alime Abdennanovağa bağışlanğan poeması, Unutulmaz saifeler. O, onıñ üstünde bek çoq çalıştı. Men mektep bitirmek arfesinde biz onen atta Malek sovhozına da barıp keldik, Sırdarya vilâyetine. Onıñ soy-soplarınan körüşti o. Bek çoq şeyler soradı, bek çoq şeyler yazıp aldı. Na Malek sovhozına barıp, o, bek çoq şeyler soradı, onıñ doğmuşlarınen körüşti. Ondan soñ poema üstünde bek köp vaqıt ciddiy çalıştı. Men de, aqiqaten, mına, men bellesem, eñ yahşı onıñ bu poeması dep sayaman. Bu, onıñ bir ömürde eñ büyük qazançlardan biri desem, yañış olmaz. O, başqa şiirler de, o, çoq şiirler yazdı, sevgi mevzusında. Mına, ana aqqında onıñ bek yahşı şiirleri bar. Ana yüregi şiiri, qadınlar aqqında bek çoq şiirler yazdı. Canımdan azizim. Canımdan azizim, ebet. Soñ ne, qızıma ögütim, tilimiz aqqında. Nu, men, şükür Allağa, men bellesem, vot, men onıñ yolundan ketemen, imağa aqiqaten o meşal ola. Eger men bir şey yapacaq olsam ya da bir qarar qabul etecek olsam, er vaqıt anam aqılıma tüşe de, o ne aytar eken, degen şey aqılıma kele de, men ille toqtalam, em derenden tüşünip, soñ şu meselege başqa türlü yanaşmağa baqam. O, men bilmeymen, o bir yengilliknen bir meseleni çezmek, Bek yaman ciddiy qadın edi, onı er kes şay dey edi. Oruslar seryoznaya jenşina dey ediler oğa, bak. Sizni söge edimi o?
Yoq, soqmay edi. Nu, men soqtırmege de, men belesem, yol qoymay edim. İç te. Men muzıka mektebine berdi o meni, men kemane çala edim. Ondan soñ, nu, o meni er taraflama terbiye etmege tırıştı. em de bek çoq sahalarda maña sevgi aşladı. Ressamçılıq sahası bolsun, sanaat sahası bolsun, muzıka alemi bolsun. İmen soñ onıñ mına işini devam ettirmege men bellesem, qalemim tüşürmey eda etip kelemen. Nu, onıñ şiirleri, ebette, onday devirde yaşadı olar, Olarğa Qırım aqqında aytmağa omay edi, lâkin bizim evimizde eşref Şemiyzade kelse, mına Moskvadan Ablâkim Gafarov kelgen edi, olar episi, Fazıl Amet keledi bizge bek çoq, olar episi tek Qırım aqqında ayta ediler, em de o er vaqıt ağlay edi, atta Şemiyzadede ağlağanı közüm ögünde tura. Olar Qırımnı bek sağına ediler, çünki olarıñ keçmişi Vatannen, ana topraqnen bağlı edi. Olarğa sürgünlik bek qattı darbe boldı. Olarnı, olarnı episi şeyden mahrum etti sürgünlik. Olar çoq şeyden mahrum oldılar. Olar özleriniñ icadın keregi kibi kösterip olamadılar, o devirde yazıcılarımız. Episi şay oldı. Bütün tatar yırlarını yırlay edi, onıñ eñ sevgen yırı Meni ğamdan azat eyle, degen yırnı oñ, olar beraber Sakine Nalbantovanen oquğanlar. Men bala ekende Sakinyapte bizni tapıp kelgen edi. Olar tañğace yatmadılar, ekisi ağlap çıqtılar. İ Sakinyaptege o Meni ğamdan azat eyle yırın yırlattı. Eñ sevgen yırım Meni ğamdan azat eyle. Soñ Dağlarnıñ yolları. O bütün yırlarnı özü de yahşı yırlay edi, lâkin Sakine Nalbantova Ve Sabriye Erecepova Fevzi Belâlovnı o bek yaman begen edi. Em Fevzi Belâlovnen o bir toyda beraber oynağan ediler. Menim anam musafir kelse, mıtlaqa bizde milliy yemekler pişiril edi. O ğayet aşqa pek usta edi. Meselâ, Eşref Şemizade kelse, mıtlaq köbete ya da çiberek yapıla edi. Onıñ çiberegin Riza Fazıl alâ bugünge çik hatırlay, em der vaqıt ayta, Cevairapnen çüberegimdi, çübereknen bir yerde aşamadım. Soñ o soray edi, Ya siz onı nasıl yapasız? O başta hamırnı basa, hamırğa da bir parça yağ qoya edi. Soñ onı o eptinde biz iç bir vaqıt mesorubka degen şey almadıq, elnen tarta edik. O ayta edi, mesorubka o etniñ suvun sıqıp çıqara da, onıñ lezzeti omay dep, onıñ içün mesorubka degen şey iç de bizim evimizde olmadı. E men de mına bir şey yapacaq olsam, er vaqıt anamı hatırlap, Elnen tartmağa, pıçaqlar ebet yahşı kesmek kerekler. Elnen tartıp, bek yahşı çüberekler pişire edi. Nu, pişirmesini men yapa edim, yaya edim yahşı etip. Nu, mağa o ebet bayağı aşnı, suvnı ögretti. Lâkin oğa men yetip olamayım. Amma o pek lezetli aşlar pişire edi. Em kelgen adam ayta edi, Vay, Cevair apte, siz bek yahşı aş pişiresiz. Safter ağa ayta edi, Siz hamırıñıznı azırlap çıqtıñızm, siziñ çüberekleriñiz bek güzel ola, dep ayta turğan. Lâkin onıñ bir adeti bar edi, o, toylarğa, cıyınlarğa baracaq olsa, çünki bizni bek çoq adamlar çaqıra edi, çağıra ediler, o, halqtan başqa, Ailede o ille mına ayıray, ayırılıp turayım, degen onıñ bir fikiri bar edi. O, meselâ, Çerkezaliñ toyuna o, oğlunıñ, o yekâne oğlunıñ toyun yapqanda ebet biz bardıq. Soñ anam ayttı, yoq, dedi, Çerkeziñ bir dane evlâdı bar, dedi, oğa, dedi, bir bek yahşı etip barmaq kerek, dep, tañdan turıp, bu adeti edi, tañdan tura, er vaqıt azırlıq köre edi, maña da aqşamdan ayta, palenşe yapılacaq, Erte turarsıñ, dep, o bek yahşı etip qamırın yuqa sıyar kâğıt kibi yayıp, pahlava yapa edi. Onıñ pahlavasınday pahlava mına Rizağa ayta, Şimdi men duvalarğa baraman, pahlavalar yapıla, dey. Lâkin onıñ pahlavasınday pahlava iç aşamadım. Onıñ pahlavası, men şimdi aytırım, ne sebepten öyle ola edi, o başta şeker sepe edi. Soñ anam dedim, şeker sepmeyik dedim, biz dedim, şerbet yapayıq da dedim, şerbetke batırsaq, o dedim, yumşaq olar. Vay, a qız dedi, doğru aytasıñ, şerbet yasayıq dedi. Soñ biz onı şerbet yasap, uje şeker sepmey edik. Şeker sepseñ o qıtırday. Aman şimdi qıtırdamay, şerbetke batırıp-batırıp tize edi o. Bir yahşı is alet toyğa barmaq içün o mıtlaqa legen alatan edi. Legen dep, ne dep aytayım, özbekler, nu, dasturhan yapay edi. İ oğa da yahşı dülber ne alay edi, örtü. Örtüniñ yahşı soyun. İçine de şo neni qoya, legeni. Legenniñ üstüne de pahlavanı tize, dülber etip tize onu da. Onıñ üstüne de bahşışın. Bahşışınıñ üstüne de mutlaqa aqçı tike turğan edi. Adeti şay, işa yetip toyğa bara. Soñ er kes aytedi, vay, Cevairaqten ketirgen pahlavaların ya da qudalarğa qoya ediler, ya da bir sıylı adamlarnıñ sufrasına qoya ediler. Onıñ içün o, er vaqıt ayırılmağa bekeman istey edi. O, er kes kibi dayın degil edi. Ondan soñ aşlarnı da, meselâ, mına, Biz er vaqıt qomşularımız ruslarnen oturdıq biz, amma oruslar arasında da onı Yevgeniy Mihalnıy dey ediler. İ, ille ki, olar Qırımda oturğanda, adet üzre, olar qomşu aş berer ekenler qomşularına, mıtlaqa, hap qomşusına. Soñ mağa da ayta edi, bizde adet bar edi, anam er vaqıt men bala ekendi, qomşuğa aş berile edi. Mına sende mınau Aña, Aña dey edi, qomşumız Tetyanya edi. Oğa mıtlaq aş alıp ketirsiñ şimdi. Sol aş pişirsek, eñ evelâ, eger biz milliy aşlar pişirsek, başta oğa men alıp ketip öğreten edim. O pek begenip aşa edi. İ ruslarman biz bek yaman dost olıp oturdıq. O bir kere bir dane qomşuman sözge kelişmedi. Kimsege qattı laf aytmadı. Ölgende o qomşular bek yaman nettiler, episi keldiler. Mağa. Em bek çoq adam taziyege keldi, bek çoq mektüpler Qırımdan yazıldı, çünki Özbekistanda defn etildi, amma bizim millet endi Qırımğa qaytqan edi.